Reit, oce, okay. newn ni ddechrau. Achos mae jyst wedi mynd hanner wedi naw. So, bod da chi gyd. Um, enw fi yw Rhydian, fi'n swyddog pobl ifanc egnïol Dycedig yn Actif. Um, croeso i sesiwn ffit mewn pimp Nesa, yy ni 'di bod yn rhedeg rhein trwy'r wthnos, dych chi 'di llun gyda Steve, ma' Stefano yn neud sesiwn ddo, yym a fi heddi, a fory byddwn ni'n nôl i Steve, so ma'r tri o ni yy myn' i fod yn neud sesiyne am yn ail. Yym fel chi'n gwbod pump gweithgaredd ni myn' i fod yn neud, Ers hynny dwi'n neud pum munud o ymarfer corff. Yym gobeitho bo' 'da chi dillad addas, yym bo' chi'n gwisgo falle trainers ar eich trad, yy bod digon o le gyda chi i chi gallu neud ymarfer corff. Yym ni'n mynd i fod yn neud e mewn tu fewn, ma'r tywydd ddim yn neis mas tu fas heddi 'to, so fi ddim yn disgwl bod neb yn mynd i fod tu fas. Yy gobeitho hefyd bod 'da chi bach o dŵr achos ni'n mynd i fod yn symud abytu a gobeitho ca'l y corff i weitho yn galetach. Ok, so os nad ydych chi'n gwneud e o'r blaen, fel wedes i, pum munud o ymarfer corff, so ni'n mynd i wneud pump gweithgaredd gwahanol, ni'n mynd i wneud nhw'n funud yr un, ond ni'n mynd i cael egwyl fach o biti deg eiliad yn y canol, so byddwn ni'n gwneud 30 eiliad, egwyl fer o deg eiliad a'r 30 eiliad nesa, wedyn byddwn ni'n cael egwyl o hanner munud, a byddai'n egluro beth yw'r gweithgaredd nesa i chi, cyn byddwn ni'n symud mlaen unwaith to. So byddwn ni wedi wneud pum munud cyn y diwedd. Oce? Yym, peth cynta ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i twymo lan. Um, fi jyst yn edrych nawr, mae 20 o chi na, sy'n gret. So, i twymo lan heddi, ni'n mynd i dachrau off, jyst yn marcho ar y spot. So, fel soldiwr, so ni eisiau codi pengliniau lan, ni eisiau symud breichiau ni nôl amlan, fel chi'n gweld rhai fi'n mynd. A wrth bod ni'n neud hyn, dyle corff ni ddod yn barod i cymryd rhan mewn bach o ymarfer corff. Okay, so gallwch chi fynd bach yn gynt os chi eisiau. Codi pengliniau yna lan, breichau yn ôl ymlaen. So mae hwn yn paratoi ni i wneud bach o ymarfer corff. O! Cad ni fynd yn i deg eiliad fach to. Fel chi'n gallu gweld ar y sgrin, mae gyda fi amserydd lana, so byddwn ni'n defnyddio'r amserydd ar yr iPad just draw fyna, fel bod ni'n gwybod faint amser sydd gyda ni ar pob gweithgaredd. Oce, okay, peth nesaf ni'n mynd i wneud, ni'n mynd i wneud naid sere. Os mae da chi golau neu rhywbeth, lan ar y to, newch yn siŵr bod chi ddim yn bwrw fe, a ni just yn mynd i fynd a wneud naid seren. So dyle hwn fod bach yn anoddach na beth ni wedi gwneud o'r blaen. So gobeithio nawr mae calonau ni'n dechrau pwmpo'n gletach i cael y gwad rownd y corff. Dylen ni fod yn ymnadlu tyma bach yn drwmach i cael yr oxygen na mewn. A dylen ni fod yn teimlo bach yn dwymach hefyd. So jyst bach o bounce around, bach o siglo, dwylo, siglo coesau. Os y cofiwch, gallwch chi roi gwybod i ni beth ych chi wedi bod yn neud. Os mae plant chi yn neud sesiynau gyda ni, um, halwch lluniau mewn i ni i Facebook neu Twitter, um, Cerdig yn Actif. Um, Lycyn ni gweud bod yn da wrtho Griff a Gwenlli. Um, fi'n gwybod bod nhw wedi bod yn watcho a cymryd rhan bob bore, um, so bod yn da i chi'ch doi. Um, Halwch stwff mewn i ni, newn ni trial um, weid beth ni wedi derbyn wedyn uh, bob dydd. So heddi, pimp gweithgaredd. Um, gweithgaredd un ni'n mynd i wneud yw pengliniau uchel a gwthio. Okay. Um, yr ail un, ni'n mynd i fod yn wneud pedwar punch a wedyn dau cic, so bach fel boxo. Trydydd ni'n mynd i wneud cwmpawd, ok, so ble ni'n mynd i fod yn neidio mewn cyfeiriadau gwahanol yn dilyn y cwmpawd, so dyn ni'n mynd mlaen, nôl a mynd i'r ddwy ochr. Uh, prif pedwar, um, plank jacks yw enw fe, fi ddim yn siŵr iawn beth yw'r enw Cymraeg, ond ble ni'n mynd i fod yn marfer y coesau, a'r un ola yw heel taps. Nawr gyda'r heel taps, falle bod chi wedi gweld e gyda fideos hoi a hwyl ni, okay? ble ni yn cyffwrdd â'n heels ni. Okay? So na'r pimp gweithgaredd ni'n mynd i wneud heddi. Um, bydd cwpl o options i'ch gael i chi. Bydd rhywbeth rhwydd, neu rhywbeth i wneud yn rhwyddach i chi. Bydd hefyd er gweithgaredd ble bydd yn gallu bod yn eitha anodd yn dibynnu sydd ydych chi'n teimlo a sydd ydych chi'n dod mlaen. Okay? So gobeithio bod ni gyd yn barod i fynd. Bach y dŵr cyn dachrau. So cofio, 5 gweithgaredd. So, newn ni roi'r amser iddi fynd. Mae da ni deg eiriau bach i paratoi. So'r un cynta, pengliniau uchel a gwthio. Okay, so ni'n mynd i wneud doi rhan yr un pryd. Bant yn ni. So mae pengliniau ni'n dylan yn uchel a ni'n mynd i fod yn gwthio neu esgus gwthio rhywbeth tu flaen i ni. Good. Da iawn. So dod y pengliniau reit lan, Ymestyn y breichiau mas yn syth. Good job. Da iawn chi. Wch. Da iawn, so mae da ni deg eiliad fach nawr. Mae'r amser i ddim yn fod yn aros fyna. Yn iawn. Gweithio bod chi'n gallu gwella. Reit, tro hyn, ni'n mynd i trefnu'r bach yn gynt. Jyst i cael y calon a gweithio'n galetach. So push o mas, pengliniau'n dod lan. Good job, da iawn chi. Wch, cael fynd. Deg eira fach ar ôl. Tri, dau, un. O, oh, da iawn. Good start. Reit, mae 30 eiliad gyda ni. O rest. So'r un nesa. Pedal punch, doi cic. So ni'n mynd i sefyll mewn safle ble byddwn ni'n mynd i falle bod neu bach o boxo. Ni'n mynd i un, dau, tri, pedwar. Wedyn cic, a cic. Nôl ble ni'n dechrau. Un, dau, tri, pedwar. Cic, cic. O'n i'n barod. Hw, pimp eiliad. Pedwar, tri, dau, un. So, un, dau, tri, pedwar, cic, cic. Un, dau, tri, pedwar, cic, cic. Ar ochr. O, oh, da iawn chi, cael ei Un, dau, tri, pa, cic. OK, good. Deg eiliad off ni. So hwn to yn rhywbeth sy'n mynd i cael y top a gwylio'r y corff i gweithio. Go, ni'n barod i fynd to. Un. Good, Ion Carfyn.

O, oh, reit, ni lawr i 24 o bobl. So, yr un nesa yw Naid Cwmpar. Mae Naid Cwmpar yn eitha anodd. So, am y 30 eiddo cyntaf, ni'n mynd i jwmpo nôl ymlaen, a wedyn ochr i ochr. A am yr ail 30 eidiad, ni'n mynd i trio dod mewn ar naid cwmpar. So, mynd mlaen, nôl, ochr, nôl, cefen, nôl, ochr, nôl ac yn y flaen. So, barod, so just jump yn nôl ymlaen i ddechrau off. So, ni'n mynd mlaen, Nôl, mlan, nôl, mlan, nôl, mlan, nôl. Go ahead Diane, cadwch fynd. So just mlan, a nôl tro hyn. Nawr ni eisiau gwneud ochr i ochr. So ochr dde, ochr chwith. Good, da iawn. OK, so os chi'n gallu, ni'n mynd i trio gwneud y pedwar rhan ar y cwmpas. So gogledd, gorllewin, de, dwy rhan. Barod? So mlaen, nôl, ochr, nôl, nôl, nôl, ochr, canol. Good. Unwaith chi'n dachle, gobeithio byddwch chi'n mynd i ryw fath o rhythm. A wedi trial sbino fel an, mor gloi chi'n gallu. Good, da iawn. Oh, da iawn, hyn i bach o dŵr ar ôl hwnna. So tri lawr, doi ar ôl. Mae'r un nesaf, ni'n mynd i fynd ar y llawr, a mae tra ni'n mynd i fod yn agor a cael. agor a cau. So gobeithio allwch chi weld fi nawr. Mae tra fi'n mynd i agor, cau, agor, cau. Am y 30 geiriau cyntaf ni'n mynd i fynd ar y llawr, a wedyn ni'n mynd i trefnu y bach yn anoddach am yr ail 30 geiriau. Barod? Bant ni. So agor, cau, agor, cau. Da iawn, cadw fynd, deg eiliad ar ôl. Da iawn. Rhaid, tro hyn, os chi'n gallu mynd mewn i plank, so ble chi'n sefyll off y llawr, fel hyn, a wneud yr un peth. So triwch cadw'n syth. Os mae hwn rhy anodd, cerwch nôl gyda bol ar y llawr. Good, da iawn.

So mae hwn ni'n mynd i dachrau off yn slow, yr ail hanner newn ni speed over lan tyma bach. So ni'n mynd i ddod a touch a trad opposite. So os fi'n defnyddio llaw dde, mae'r llaw dde yn touch a trod chwith. A ffwr arall. Barod? Bant i ni. Munud ola ni. So trio cadw cefn yn syth. Da iawn, dylech chi fod yn nadlu bach yn drwm nawr fel fi. Da iawn, cadw fynd. Ok, so 30 eiliad olaf, fi eisiau really pwysio fe dren. A ni'n mynd i wneud e gyda bach o skip. So, a ni'n barod. Go! So, dyna ni fod yn bownso ar y llad. A tapo wrth bod ni'n mynd. Come on. Ni beth i fod na. Mae'n llai round. O! Da iawn. 5 munud. Fantastic. Cofwch a dŵr. Os chi wedi bod yn neud e gyda rhywun, high fives neu'n high tens iddyn nhw. Da iawn chi, lot o gwaith rili galed. Dwi jyst yn mynd i cwlo lawr, so cerdded yn araf bach round y stafell. Os chi fel fi, chi bach mas o wynt, so ni jyst eisiau dod o'r corff nôl i normal yn slow bach. Good, da iawn. So symud rownd. Oh. Good job pob un. So mae nawr yn amser rili really dda i stretcho hefyd, sy'n so, gyn i'n mynd i wneud. Sefyll yn syth, a ni jyst yn mynd i plygu drosto. Os chi'n gallu touch a trad chi, mae yna'n gret, ond dylech chi fod yn teimlo'r stretch lawr cefn y coesau. A just hongian. Good. A nawr allwch chi mestyn lan a trio twtio'r to. A nôl lawr. Cofiwch nadlu, bod ni'n anadlu mewn trwy'r trwyn, mas trwy ceg, yn ni stretch o lan unwaith to. Newn ni fynd i'r ochr yn slow bach. A nôl y canol, ar ochr arall. A nôl y canol. Oh. Da, yn chi jyst siglo bach i'r breichiau a'r coesau. O, oh, cool. Da iawn. So na diw'r sesiwn heddi. Um, os chi wedi miso fe neu os ydych chi ma'n hwyr, bydd e dal ar YouTube. Ydych chi ddod nôl a watcho fe na to. Yr un peth gyda y sesiynau o dillun a ddo hefyd. Um, cofiwch bod gwybodaeth yn mynd mas ar Facebook, Twitter a Instagram gyda ni trwy'r amser. Um, mae lot o syniadau, um, gemau, sgiliau gallwch chi ymarfer. Um,